Għeżież ħbieb, merħba għal darb'oħra fir-Rescue Centre tagħna. U llum ħankunu qegħdin niddiskutu din il-biċċa amara li hawn warajja li aħna semmejna Madam Barokk. din il-biċċa mara li għandna hawnhekk eh, użajna ħafna mill-metodi li aħna nużaw waqt il-programm u kif ukoll meta nkunu qegħdin nagħmlu xi xogħlijiet xi ftit ekstravaganti. Fil-fatt din il-biċċa għamara għandha ħafna tekniċi fiha imma ħanibdew bil-proċess kif idimnija. Mela, l-ewwel ma binna fejn għaw l-istampa fuq din in-naħa għamilna ftit krekil effett u użajna kulur ċar fuq il-krekil. Dan għaliex bażikament aħna ridna li meta inti tmiss fejn għandek l-istampa jider ukoll ftit imqabbes. allura ridna noħolqu dak l-effett antik mhux biss għax għandek stampa imma wkoll għax din il-biċċa għamara kienet primarjament biċċa għamara milli aħna mdorin naraw, speċjalment fi djar antiki, u eh, ridna noħolqu xi ħaġa kompletament differenti. Fil-fatt qabel ma bdejna l-proċess aħna li għamilna din kellha il-forom imwaħlin ehm, kemm fuq il-kxaxen u kemm fuq il-bibien, żarmajna kollox ehm, u mbagħad li għamilna tajnija ħasla tajba ehm, biex kemm jista' jkun inneħħu tħaħen li kienet ħadet ma' żminijiet kif ukoll l-unbat xkattlajnieha sew biex imbagħad iż-żebgħa u l-effetti l-oħrajn kollha li kellna bżonn noħolqu iżommulna. Wara li naddafna u lestejna u għamilna l-crackle effect, rajna fejn ridna nagħmlu l-istampa u l-istampa samnija Billi użajna dawn il-forom, u dawn il-forom, forom li użajna aħna li jitgħawġu, eh, ħloqnihom u mmarkajnihom biex inkunu nafu eżatt fejn iridu naslu bil, bil bejn l-istampa u l-effett l-ieħor. Mela, hawnhekk x'għandna? Hawnhekk għandna raised stenciling. Bażikament huwa stenciling imma użajna eh, paste apposta biex dad-disinn jiġi imqabbes. Wara, bdejna, ġiri wara li għamilna ray stenciling nixef u xkatlajnieh, hawnhekk għamilna ftit eh, bdejna nisfumaw kuluri differenti. Fil-fatt użajna il-krim, użajna l-mustard, il-mustard u mbagħad ħallatnieh ftit mal-aħmar biex jiġi ħarir iktar skur u użajna l-iswed. U hawnhekk ħloqna Blending ta' erba' kuluri f'xulxin. Meta nixef kollox, qbadna l-istensil u bdejna nużaw l-istess kuluri li użajna u anke l-kulur debini biex noħolqu dan l-effett antik, effett li ġie tridimensjonali wkoll b'dak il-mod aħna qegħdin naraw din l-istampa b'modi differenti u li jpaxxu l-għajn. Ħloqna wkoll effetti differenti fis-saqaj, fil-fatt waħda minnhom miżbuha bil-mustard u mbagħad tajnija id-deheb u fuq għamilna ftit iswed u siq l-oħra żbajnija sewda u għamilna il-gold leaf. Ħa niddiskutu ftit ieħor il-gold leaf dalwaqt. Il-pumi, qabel ma bdejna dal-proċess, żarmajniehom u tajniehom ftit ftit deb u fuqhom tajna il-brown wax biex huma jidhru kemm jista' jkun eh, ġodda imma fl-istess ħin jidhru antiki. Li ħloqna hawnhekk f'dan l-ispazju ħloqna sfumajna l-iswed mal-kumplament tal-istampa biex qisha l-istampa qiegħda toħroġ minn taħt id-disinn imma fl-istess ħin qed tieqaf eh, x'imkien ieħor. Mela, l-istampa wara li waħħannija ovvjament tajnija siler fuqha biex ma tingirifx u ma titqattax użajna il-gold leaf. Il-gold leaf huwa mod huwa materjal li jintuża biex biċċiet tal-għamara u oġġetti oħrajn jiġu indurati imma ridna noħolqu ftit eċċess. F'dal-każ l-istampa dal-wiċċ kellna l-oppost tiegħu imma l-oppost kien l-istess wiċċ meqlub il-kontra allura inti meta taqqat l-istampa il-wiċċ ma jiġix l-istess. Ehm, allura ridna noħolqu effett ta' mera. Ġifieri qed tara l-wiċċ ehm, u qed jiġi rifless fil-mera. U dak samni ħana billi użajna il-goat leaf tal-induratura it-tul kollu mis-sieq għal fuq il-wiċċ u bqajna tilgħin anka fuq il-wiċċ tal-għamara biex hemmhekk ehm, dak id-deb intilef ehm, u ħloqna effett ukoll eh, effett barok li qisu hemm ir-riħ għaddej fuq l-għamara. li għamilna wkoll ħloqna disinji dawn ix-xaxen jinfetħu ovvjament, fil-ġnub għamilna l-stenciling anka fuq ġewwa u l-stenciling qabbilnieh mal-wiċċ skont fej skont liema stencil għandna fil-wiċċ għamilnieh fil-ġnub tal-kexxun. Mela, li għamilna u koll daw il-forum għawnek zbajnijom suwet u tajnijom ftit deb, ma tajnijom ġdeb għawi biex l-attenzjoni ma tkunx fuqom, imma tkun fuq il-bicċa kollha. Ovvjament, dil-bicċa iktar ma tħares liha iktar tara affarijiet differenti u ġodda. Allura hemmhekk tista' toħloq dak l-ambjent li inti trid toħloq l-eċċess f'dal-każ għax din il-biċċa mara ridna intuha effett ta' eċċess u minn hemmhekk aħna komplejna nevolvu billi tajna ftit xogħol ieħor lil din l-amara pereżempju f'din il-biċċa hawnhekk missejn ftit bil-gold anka fil-biċċa ta' fuq Imma mbagħad il-kumplament in-naħa l-oħra għamilnieh bil-gold leaf kif diġà semmejtilkom. Fl-aħħar tajna il-brown wax fuq il-parti l-kbira tal-għamara. Fuq il-wiċċ tajna ftit imma fuq hawnhekk ħloqna dal-effett biex kemm jista' jkun mbagħad il-kuluri li aħna sfumajna f'xulxin joħloq dak l-effett sabiħ u effettiv. Nispera li din is-sessjoni li għamilna illum oġbitkom din hija Madame Barok fiha ħafna teknika li aħna nużaw waqt il-programmi tagħna u anka fuq affarijiet oħra fejn tidħol is-social media pereżempju tkunu tistgħu taraw dan it-tip ta' xogħol tistgħu titgħallmu wkoll Tużaw dawn it-tekniċi biex taqduhom flimkien u toħolqu biċċa għamara kif qegħdin taraw hawnhekk. Sakemm nerġgħu niltaqgħu id-darba li jmiss, saħħiet!